I kom mon adek eno-ni, meno mon ma pol kare i kare ca ma lweny obedo tye gin lweny oterogi loka ka Ruma ma ki loka ka Ruma gunongo ka ngom ka ma kilwongo ni byale nyo nongo kabedo kunu ci gubedo guneno peko pol kare tye i kingi gin mon ma gitye kunu-ni ci gutamo ni ngo yo ango ma wan waromo ciko kwedgi peko ma wan watye kwede-ni ci gubedo piny gin mon adek-ki-ni guwaco ni i kinwa-ni Mon adek keken eni, wubed wunu piny, wucako ki juku cente mogo matino tino tino tino tino tino giketo cabit ki cabit ma giketo gibedo ce i kom cene mubedo ka jukune enoni. Oo, kare mo gutango gwaye ti ni, Ah, kit dong wan watye ni, pingo ok walwong lumebawa mukene gubin ka giromo bino ka joi ni wan wek wabed wunu kacel, wunenu ngo ma waromo timone pi kwo ma megwa? Ci gubedo piny, gucito gucoyo gurup ma meggi ni, i kare ma gucito gucoyo, dano onyuto mitigi gucako bino gucako bino gucako bino. Ento gin ma gubedo ka timone maber tutwal ki tung kuca en aye obedo lok kom me neno ni mon ma gitye kunu-ni gubedo ki ngom ma meggi. Pien ni ka in itye ki ngommi nongo gin mo ma iromo timone tye iromo yubo ot ma megi. timo gin mo keken, pien onongo pud pe gitye ki ngec ni pwod romo dwogo tung kumalo kene wek gidog gibed gang me bongo ki nyig ayela mo keken. Ci gin gudwogo ciling gucako wilo ngom ki luwadigi. I kare ma gutimo gin enoni, jami mukene ocako bino i wigi wa, Ok, i kare-ni kit ma dong wan watye kany-ni, ngo ma omyero dok watim kit ma dong jo mukene tye ki ngom eni, dong myero wacak pwonnye i kinwa. Jo-ni gucako pwonnye. Gin ma gitimo maber tutwal en aye miyo diro matino tino i cing mon.

I kare mo bene en ma gumedde kwede guketo wer mo bene obedo tye ma gu featuring Jeff Korondo ma make ki lok kom kuc ki kit ma myero gikwo kwede. Dong nyiye ma omiyo obedo rwot lakisa eni kong bene cani gunongo ni ka ma giromo jenge iye peke, cwari pe, itye ki lutino ma in itye ka gwokogi ci nga dong myero okonyi? Ngat ma myero okonyi en aye obedo Lubanga kene en aye omiyo guketo kumeno.

I kit me tic ki carani kwoyo ki dong kit me gwoko cente pien ni ka dano moni wan dong wa pwonyo kwo waco atir ni wan wa pwonyi ci in dong idok mere kunu pien ni itye ki ngec ka in itye ki ngec eni myero idok iti kwede i yo maber bitiyo ki ngec eni i yo maber ma nining? Gin ma watimo maber en aye me bedo ka lubo kori wek in ibed ki ciling i cingi nongo itye ki ka mo ma ikwo iye kadi i teng ot watye ki jo mukene ma gikwo i teng ot keken kun bene i caa ni ma an aloko ni watye ki lutino anyira ki mon mukene ma giromo gin apar ma wan wapwonyogi dong gitye ki ot dukan ma gikwo iye dok bene dong gitye ki jo mukene ma gibino gimiyo pwony dok kaka en pien wan pe wakwero ka dong inongo ngat mo ma iromo pwonyone ee nongo ento nongo gicaji latin cene mo matidi tidi ki boti ki dong bene me aryo cabun en ma gin giyubo ki i kin gang eni tye jo mukene ma dong giyubo i kin gang kibino kigamo ki botgi ka tek i function mo tye kibino kigamo cabun meno ki botgi weng tye ka medo lim bene i cingi I kom meno-ni bene, gin bene gitye ki dul eno ma wan watye iye-ni, gijogo cente mogo matino tino gimedo iye.
Keminiwa kong labol pa tic diro ma wun wutye ka pwonyone ki dano rac tutwalle mot? Tic diro maber ma watye ka pwonyone. Ma labolle tye ma bene kome binen bene en aye kit me kwoyo carani. Watye ka pwonyo mon ki kwoyo carani, ki tic ki carani dok gwokone bene maber me gweko ki i ciling i cinggi. En aye tye ka kene. Ki bene watye ki pwonyo dano i lok kom yubo cabun ma wapwonyo mon, co wa ki bul liweng ma gitye ki miti me yubone. Wacito wapwonyogi. Ma kombedicani watye kun pwonyewa aryo ma gucito gitye i field cakitin gitye bayo co ma komgi pe obinen but carani tye ma biterogi neno. Pi mwaka ma cokcok-ki, tam ango ma wun wutye kwede ma lubbe ki dog tic ma meicel-li? Tam ma watye kwede maber tutwal en ni pi mwaka abic ma tye anyim-mi, neno wa ma watye kwede kong obedo cani. En watye ki neno matek ni mon nyo gurup ma wan watye kwedgi kong bedo cani ma an atye macalo coordinator ma megi-ni. En waneno ni anyim ma megi myero obed ma olil.

Aboro acel adek acel adek adek acel aryo adek meno aye namba cim ma iromo tic kwede ki dong watye ki email address ma megwa bene ma itiyo kwede ma tye rwot lakisa 280 at gmail dot com ki bene watye ki Facebook page ma megwa ma in iromo cito iye kunu Ci in irwatte kitwa ma inongo ni tye Rwot pa kica. Women's Group page ma megwa tye kunu. Ka icito kunu iromo cwalowa message nyo inongo WhatsApp number wa tye kunu, igoyo ni wa cim. Ki dong ka imito o i office ma megwa ki gulu kany, wot atir ibino i Round Point i Aywec Road Junction ma cito i cuk pa Lako, ci inongo nongo office wa tye. Sign post wa tye ki malo tung Lubari. Nongo ka ma wan wanongo iye. Ki dong ka dano mito konyi, ikwanyo wiye. Ka in imito konyowa, kony ma wan watye ka mito ne Pire tek tutwal en kong bene can watye ka mito macin mogo ma wan waromo tic kwede pien macin ma watye kwede titidi omiyo namba pa lutino ma wan wajologi nyo jo ma gimito pwonye nok ka kony ma mitte tutwal ma mito en macin ki dong gwok ca mukene gin wot bene ka ngat a mito miniwa kony me gin wot bene pire tek pien watye ki jo mukene ma tye ki i sub county nyo caro Group members wa mukene tye wa kunu ci oo botgi dugu tek pi loka gin wot. Meno i konya pi atam watye ka mito. Ci tye gwok bank account number onyo kit yo mo onyo nining? Account number ma megwa tye ma ka tek i ngate mo keken mito a cito en i page ma mego onyo gongo wa cim ci wa miye account number eno ni en ket iye kony moni ma en tye kede me miyo ne i wa.